Lai hla zong Laimi kan rak men lam. Sinatein kan rak niam tuk kan thanchonak a niam kha si loin atu i kan chim lengmang mi a source kha kan zoh hau a ruang. A bikin zei ruangah ti chim ka duhmi cu Laimi hi a hme ngai mi kan lo nain vawlei cung Laimi umnak ram hi ka phan ti maw? A duh taktakmi kan si ka ti Laimi hi. Kan an pumrua ṭhat ning hi khuaruahhar an si. Peruk, penga le ma pariat pahra lawng te kan fanau le kanmah kan hrinmi zong hi vai tiatia, mirang tiatia hi an si. Europe zongah mah ṭhiamṭhiam, American zongah, Australia rongah. Cucaah cun Pathian i thluachuah pekmi miphun kan si hrimhrim ko. Kan pumrua lawng si lo, ca an cawnnak zongah adjust

vun highlight ka duhmi te um vun comment le bet ka duhmi um ya kan laka nikum nikum hla tu kum pokhai ni chun thei lai ka chim e atu i mo kan ho te ama sin ka phan lio khom ka se kan hoi le hote chu kan chim rin ha le lo ramdang mi ramdang min se van long man hi zan hi le som thum nei min se ka hoi le bak ke mani ka tlun pi bak min ha lai tlanga ma ni chuna kan ti mi chu tu nai kha ka vun thei ter mi chu Unit mor phrei phrei, leader nih mor phrei phrei a kan ti. Hruaitu a simi pawl nih Pathian sinah thla tampi nan cam hau ti kha kan chimh vemi a si. Tuna i defense secretary nih a timi cu Khrihfa kan si lo maw ti question kha a chim. Khrihfa hna i ral kan tuk ning kan zoh tikah Khrihfa taktak ngai ral an sung bal lo. Mah cu vawlei tuanbia kan hmuh khawh. I mah a chimmi kha keimah zong ralram ah ka um tikah lungkhar kan i kah lio, ṭuanṭi ta ṭhin bak i lungkhar kan i kah bak kha keimah ka um lio a si. Ka visa kha rak thi visa kha a donghnak ah a thi i thakhat lawng ka ngah tikah ka visa kir ning rak kir hlah sawh mah khan minung pasarih CDF ah khan a si. Kan zaten kan hlei thum. Nikhat thian thih tan kha a tal zong kaa tal kho men ko. mah lungkhar el thu ah mu lungkhar thu i kan thi tan kha mah kha te kha mah kha chu tawinak te khan kan ralbawi pawl an ton mi an hmuh ton mi te kha kan mah zong nih kan hmuh ton tikah nin chun ah tak tak an chim mi ralram i an experience chim mi kha ka vun bet duh mi kha si i nin chun nih chim ka duh mi kan herh cang ko timi cu zeilung thim nak kan naih a ho pauh Tahchunhnak pakhat ah tuu le uico. Tuu run an um i uico run an um. Sinan uico run kha cu hna an che tuk ti si. A thaizing an va zoh hna cun an rak thi dih. Sa an pekmi hna kha an i seh i sa ei lo in mah le mah an i sehnak an thi dih i an sa ning te khan um e an ti. Cu tonbia cu turun pawl an va zoh hna i da tin an bok te an va zoh tik hna cun pakhat le pakhat ram an ṭam i an i share hna tikah rawl zo khim te nei an rak bok ti si cu ni cun nihin chun kan do thlannak a langhter ngai ngai tunai kan defense ke thin i chim cang kha ral kan rak tuk ka cun kan i do tuk nai ral kan tai deuh khan kan tai deuh tika zeiti power min ong lai kan lo ma kha si bak ni si Cucu khatlei kam in kan i remh haumi cu atu kan hawile nih a kan ti mi le ralram kan ralbawi te nih an chim mi thlacam Pathian theih taktak timi kha a herh. Pathian hi thlacam lawng si loin zeidah kan biak? Kindness zawnruahnak, love, peace and kindness dawtnak zawnruahnak velneihnak tiang kha ralkap nih cun kan tuknak kha ralram hrimhrim i ummi le supporter kan mipi nih kan naih hrimhrim hna i pehchap ka duh cyber war le timi kongah pehchap ka duhmi cu nihin chun ah kan ralbawi te nih an chim atu lio i mara CDF le khale MDF lei siseh cun adang lei pawl lawng siseh zoro lawng seh khakha an min kan chim hna lai lo laimi le laimi chinmi chungah zei ruang thisen a chuak hi kong hi thutden kan duh ruang pakhat a leng ah supporter group nih thi kan rot hna ruang a si rak ra u karong ah a ti mu karong lawng si lo front line ral ram hrim ah kal bak a hmuh khawh si kei kha kum hnih bak um tikah ṭha tein ka theih mi si nihin chun cu online zong ah bia tampi ka chim lo chim hau sinain a ka lak te ten ka duh mi cu Nichun ah fundraising kan tuahmi si. Marasidia fundraising kan tuahmi hi na tal hrim hau ti na kha fundraising kong top te chim ka duh. Zei ruangah dah fan kan pek hau e kan neih chiami a hlei si loin chewra cheukhat men kan pek van ram kan kai dingmi Krifa kan si kan pek i kan ram kan kal te ding kan kal tak zong si kan ram ram nei mi miphun a simi nih kan ram kan fale caah zei ruang dah ngun khuai hi kan pek lo kan her bak timi hi chim ka duh kum hni chung Europe ram ah ka va tawng i Pulan ram i Hitler pawl kong Hitler nih Jews pawl an thahnak hi ca lawng in kan rak rel tikah ka mit bak nih a va hmuh. Cucu ka va hmuhmi cu nu rin bat khawt nu nu nu yin bat sit te ya khan te ya khung yung baka khan ka va kal le an ma jammer pawl zong ka chon hai interpreter zong ka ngai chi tha ten ka va zau kaya an rak ceihnak hna a donghnak ah zeidah an phanh timi thihnak an phan donghnak ahcun a dikmi kha a dik lomi nih tei lomi kha cu nih cun a langhter sinain fan kan kawl tikah fan pek kan herhnak kong chim ka duhmi cu Hitler nih hin Jew pawl hi a rak kaih hna i a rak tha hna i gas chambah a thah hna ti lawng kan theih nain zeidah a rak hrawh hna ti cun morality an lungthin hi a rak hrawh hmasa bik hna. A ruang Kawl nih Tayinta pawl atu i kanmah le kanmah ṭhaden i cu hot khat le nih ni chim kan huat ni Falam nan tuk le tuk lo kong le Hakha Thantlang kong a chimmi kha a reason kha zoh ṭhan hna usih a ruang morality a kan hrawh dih cikcek Jew pawl a rum bik le ca a thiam bik mi an si Jew cu tangka kawl thiam bik vawlei cung an si tikah bank a neimi restaurant neimi vialte Te khan si rakap len tla phone lo tika ju kha huat tuk na ju huat nak rum do kha propaganda tu ai cha tial he adik lomi kha tam tukin atu atika jamer mipi zong nih ju pawl cungah an thak thluahmah na rakap zong nih dot nak rim an nei lo mah tiang kha tu cu cu atu mi cu movie ani yai than i rak no te the pianist an ti ma khat tak tak an ni yeih ṭhan mi si i mah The Pianist a story kha ka rak relmi mah lawng si loin Jew pawl an tukmi atu i uh, Hitler te pawl le an rak thahnak hna kong mah i ca kan rak relmi pawl kha ka mit nih ka va hmu tikah khuaruahhar sim cu am van pang khi tlakrawh van pang khi tin an i kheuhnak bak an tin ne bak khiaknak cucu a si tik an rak thak tuk hna tikah a donghnak ah cun an sui kutdong hrolh nu le va sinak Khrihfa simi cu cu Khrihfa si mu Khrihfa simi kutdong hrolh bak hi raltuknak bak an hlut dih cucu an ram an thi ko cang lai an tlaih cang ko nak a sui lengun kha generation pawl na ralrak tu nak se raltuk nak pa adang an neih chiah lo in mah tiak tiang kha an hman nin chuna lutnak an rak hmu hna cu cucu an pi an pupa an thi nak nak nak hi an philh lo tikah an i zuamnak in ral an teinak nih cu ne Jew din a dirnak pakhat si an thil an i fir an suing thi tin an neihmi vialte an i fir cucu zei da si moral corrupt moral an lungthin vialte hrawh dih hna mah cikcek hnu ah khangh mi hna an si an celh lo. Jew pawl nih an celh lo. Nihin cu ne chanthar mino pawl nih an celh lo. Cu an, an rak thahnak tonbia cu an zoh ṭhan tikah mualpho cikcek in a tuah hna. Nihin chun ah Laimi, Chinmi, mualpho cikcek in kan i tuah. A ruang, kum sawm sarih le kum li leng Buddhist na si lo ahcun zeitluk in na qualify zongah ring na ngah kho lai lo. Nguncia i hmu a cunglei na ngah kho lai lo i na thiam tuk balte ah na tanglei te pension na ngah lai duty ah nguncia i hmu. Cucu Kawlram i wan ṭha na simi cozah rianṭuanmi hna i thleidannak pakhat. Pahnihnak ah Kawl miphun na si hau, Buddhist na si hau. cu lawngah reng ṭha na ngah. Cucu a tang i a dirmi miphun kan si. Cu tikah kan i theih lo tikah zeidah si kun nihin chunah? Nihin chunah pengtlang ah i cu pengtlang tonnak lungthin kan nei. Nihin chun chim kan duhmi hna, nihin chun i uico le tu kan chimmi hna kha Kawlram i uico pawl kong tonbia le tu si. American i uico cu rawl ka pek hmanh ah midang ka sian duh bak lo. A neitu pa, zuatu pa lawng nih pek. minung bantuk in an fim zei ruangah an pawkhim cang training tha tein an kai i zeipaoh an ei lo hika zawn te i morality kan ti mi te kha ma kha si kan na pa nih tu nak vin kia than ning lo ds chim ya khan zei ruangah char ka du than te chen nin chin kan do thlan nak a uicho bantuk in thiden a chu mi position kan tam tuk kan buai tuk ral kan tuk mi min ong hai kan si zongah power kha kan du chang Hihi cu kan i sum lo ahcun ral kan tei kho bak lai lo. Tahchunhnak ah kan hnu lei a liam ciami ah tharuk a liam ciami ah khan si ti cia cun chim awk tha lo. Okay. Hmailei kan chim te lei Karen ram ah ka phan. Karen ram ka phan i Karen zeidah cang ti Karen ralbawi pa nih a ka chimhmi cu atu Korean ah khin KNU a khin mu Korean ni Korean phun hni um tu kei kaya ka jin timi khi Korean le Korean ni um sinan abik cun KNU nih hruai mi si KNU ral atuk nak saupi hi hi kong he chanthar i review kan tuah mi chanthar mi zop hau si ke ni ral an tu ral an tei lo sinaten zeida chang noi u tol han i achuah hnu ah ral kan tuk mi kawl ram i kawl mi phun zong tlangpar in phun via te kawlram tonbia lakah ral a ṭhawng bik nen chun kan nam net bik kawl pawl kha kan do lio chan si cu ahcun KNU zeidah a cang KNU kong hi tahchun nak iza usalo kan chinmi zong hi kan do thlennak hi lungfim hna si ti chim ka duhmi cu a hlan lio ah DKBN um DKBA timi cu um, Democratic Karen nih Karen Buddhist army ti a si. Kayin Buddha ba ta democratic Kayin Buddha tamaro phoi ti kha si ko lai ko hlun cun. Cu hna cu khin gun te nih an to an zat nai zeidah an cang Khrihfabu he ral an tuk ter. Hiya tong su ah khin an saya ropa pawl phungki pa si cang. An zung ngaingai mi an chiah tikah mah Buddhist pawl kha an thi ṭol ciam ah mah len man tukter. Nihin chu ni kan ral tuknak hi Kawlram history te a liam cia mi kum kul chung nan zau cun hmuh khawh bak si. Kha nai ka vatan ka hmu a zei da cang. Miawati hrawng khekhe phak an ti mo. Atu ko Greek lei hrawng ah ṭihnung tak takmin an thek ko Egyptian taluk pol ni long ka san to i long ka sa long se lo e an chim nan inviden a chok kho lo tete taluk minta pa pakhat kha ava tlau ruanga ma itarin kha vale chung ni thei kha se chu a chun an chimmi bia chu long ka sa long se lo in organ organ smuggling ti si organ ti pol chu chungril chungril pawl khi transplant tu asi ate asa thu nalung asa thu te bantuk kha bantuk pawl kha vale cung ni room pawl le vale cung si contact an nei nai ma ma ma akai ti thi an check nai ma pawl kha chu mati khan an tuana an sa hi an riale tanun tivan an tha e ti kha kan rakap khe yo rakap che khan ne kan chin ngai chin mai rong myawa ti kokri krong khe kha bantuk hna kong kha chim ngam an si lo anmah i gangster mithat pawl an um tha bak na ko ho hmanh an chim ngam lo tangka nei tangka in corruption an tu cu ni zeidah chang karen to hlai yan hin chuna long ka sign an kal tika karen thong ngai mi ra kam asinan niu tha tin an ting nan thei lai lo Chim duhmi cu nihin chun revolution cu ram thannak democracy caah nunnak thisen a luangmi kha tangka le position thlen ngak cu an i palhmi cu Chinmi nih zei kan ti hnga tuan deuh ah khan ka chim cang kha dola fangkhat hi kawlram tangka in let a thong in thong thum le zanga leng a kalmi Pathian nih thluachuah ṭha tuk Dollar le euro einak hmun ah kan chiah i kan ram hi kan Chinmi vawlei cungmi ingiat in Kawlram hi tei khawh si. Nihnchu ni Israel Jews pawl bantuk i an neihchiah an pekmi Pathian nih an pekmi an ram kha kilven an duh tikah generation caah ai an thih lai te an kal i an phoih takmi. Nihin chun ah nang le kei nih ramdang kan um tikah hin kan tangka a hleimi pocket money i raltuk kha cu ngak bak lo kan pek bak hau pek hmanh ah kuli cho i dawi cho i pek hau a ruang zei ruangah kan pek hau American na um zongah zeitluk caan na thiam i zeitluk na rum zongah American ah company pakhat a nganmi minung zakhat hire mi laimi chungin minung zakhat a hire khomi company vawlei cung ka hmu rih lo kan si kho rih lo a ruang cu kum zahnih leng a tlimi kha dawi an ngah lo. Cucu Pathian nih a kan pekmi kan ramtu democracy si ahcun hika i kan cawnmi kan fimthiamnak le kan resource vialte kan ram kan kir ahcun cu mirang pawl le Europe pawl kan som i ram ser khawh ding si. Cucu kan ser khawhnak dingah nichu nih a kan uktu ralhrang hi kan tuk hna i kan tei hna hrim hau. Cu kan teinak dingah tangka kan pek hau, kan thazaang kan fim hna a herh hrim ti kha chim ka duh. Cuna i CC kong na ka chimmi ah khan donghnak lei ah sisel law Chinland Council ah hin CNA CNF ta si an timi CNA CNF ta si lo Chinland Council cu ram thok ah cun hote dang si ti ahcun NLD chan lio i atu election tuah lio i mah le pengtlang cio i zumhmi hruaitu pawl a chuakmi pawl kha mah kha Chinland Council ah a ṭhumi an si mah a tang ah mah a tang tu ahcun CNA CNF si hna seh, CDF hopaoh kha tampi luh kha si. Cucu a hruaimi hna ah khin CNF hoi hna cu taktak ti ko lo ah hmun thutden a dirmi ahcun atu ah Pu Zing Cung chairman ah si te, mah le defense secretary kan ti lai cu, mah hmun hnih lawng cu an lak ko cu ta. A dang cu Civil pawl nih uknak kha si. Khakha cu hmailei zongah kai i a, a chung ṭuanmi tu nih khan in chimfiang hna selaw kan mipi zong nih fiang deuh in nan tuah lai caah mati te khan kan leh lai i ka bia ka hrelh sualmi um sile peh khawhnak zong kan vun i zuam te lai i mah vial cun vun si rih selaw a ti. Ah thazang na van kan pe mi seh kan i lawm tuk hringhran. E tlawmpal te update kan van tuah ta lai i
Paul thawng Paul thawng nih khan dola za le sum sarin na a van kan pek. Ah, na cung lunglawm na tampi kan nei. Pathian nih na rianṭuannak ah hlawhthlingnak in pe chin seh law na miphung le na ram caah phai- eh, pechan ah na ngeimi a lak si hrimhrim lai lo. Ah, kan van i zuam ve hna lai i teinak lam a kan phapitu chawva si hram seh timi te kha ah, na cungah ah, lawmbia ka van chimi si na cung lo lo na tampi kan nei e ah, mah hla van thei ah he cun dothlennak kan mitthlam ah van cu chok e tisela ah, kan ra ka pu nunnak a pe cangmi miphun le ram caah tiah ah, Ram dawtu nunnak a pe cangmi ka mitthlam ah an van cuk i a sangbik upa hna ka pek hna timi te kha van elaw khi kei hi ka specific ka tuahmi le ka professional taktak hi ka chim lem lo mi sinah khi tikah atu hi cu chim herh ngaingai ka ti. timzong ka tim i project pakhat balte ka tim Asian director ko hoi Australia ummi si kan i tim ko na kawl pawl len tuknak kong khi Kawlram i artist pawl nih zeitindah an miphun le an sining an rak chimmi hi kan rak thei lo i hla lawng kan rak mi kong pawl le Kawl nih hin chun i movie pawl kong le Kawl pawl kong tahchunnak keiman hin chun ka hmuh ning hi tamte vun chim ta mah te sernak te kha chim ka du i a liam ciami kum kul pin lei pawl ah khin Kawl movie zau Kawl video chan rak si mah deuh kha kan theih tikah mo kan ni kha atu chan thar mino ah hin mah hi an movie pawl ka zau bal lo tikah um ma um lo ka thei lo Kawl i ṭha ngaingai ti ka zohmi ahcun techian mu ne-ong te pawl rak yeihmi si zeidah um ti ahcun mirum le misifak thleidannak Kawlram zincin hmuh tampi a lang kho ma ahhin. Cun ingphaw sinum deuh pawl simi kha an lu kingh le an paw hiti merh pawl kha cucu kan hmuh kho. Cu karlak ah zeidah um ri ticun Taiyinta pawl hi kan thilthuam hi khi misinterpret kan ti lai cete misunderstanding an rak tuahmi kha rak si loin morality in kan i theih loin an rak kawl yin ce hmuh an rak ngan tuk ning an rak kan toknak kha nihin chun ah cun kan fim ve cang kan theih le ve tikah hin vun zoh ṭhan hna usih video nan rak zoh i a liam ciami kumkul video va zoh u law mah lio chan ah cun yemin pai hei te kei ka theihmi mu faita min ta pawl le damiah khan le Ke nu tlaihhrem kan ti lai cu. Anmah zatka ah khan va zoh u, hrokhrol miṭhalo zu ding zong siseh, misifak an thil thuam ah sianmawng bi an i hruk lai. Ka rian angki, taingyanta nih kan i naihmi sianmawng biakua le ka rian pawl an angki khi an i hruk. Cucu a liamciami Kawl pawl, movie pawl ah kan hmuh khawhmi a si. Khakha taiin ta thuam sian pa nih a duh takmi a thuam kha mah movie a zoh i ngakchia i kawlrang pumpuluk nih cun mi hrokhrol le damiah le nu tlaihhremmi zat kai a hmuhmi moral khorap rak tuahmi pawl kha an rak si. Khikhi kan i theih lo. Kawl holhnak thiam ngai i kan cawnmi khi kan miphun holhnak in mah khi kan i ralrin ngai. ngai kan i theih lo karlak i Kawl nih dawp a rak kan dolhmi a kan influence nak si. Sinan atu bantukin ka ti nu na khat lei kam cun Kawl holh kan thiam hau. Kawl nak bakin tam deuh kan thiam hau i Kawl la zong kan sak kol hau. A ruang cu kan ral an si tikah an mah an kong le an sining kha an mah tlukin kan ti khawh lo ahcun kan tei kho hna ding khan si lo. I hi ka hin lungfak ngai pakhat a simi cu Mawngh a iai pang timi khi vun kawl te ulaw mah kha scientist nih a sakmi a si i mah mawngh a iai pang tonbia hi CNA CNF kan ralbawi 1980 a kalmi kan ralbawi nih a ka chimhmi a si. Pu Thang Zin nih a ka chimhmi a si. Atu ahcun ṭiah tu ci a si cang khi. tein a ka chin i ka hlat ṭhan i a dang zong ka rak theihmi si. Mah ahhin a ton bia ning te hi hla an i phuahmi Sianram an kal tikah Sian cu muidawh an si tikah Kawlral Bawipa nih a duh tikah a vapa kha ramtangmi ṭayuk phyu kan ti hna i te mah he a ṭangmi na si talin petu na si a ti riangmang i an khualai fang bak an tlaih i tung in Nitin a kek a kut hi hrin an thlen i tung lai a ril bak hi a pawn ai a ril an chuah a thin an thlen i mei an khang i an eiter hna ti si cu ralkap pawl. Ma ahcun caw hi an hmuh i caw leng an tlaih hna i caw pawl cu an thah hna i Cawleng cu an khat nge cawsa cu satta cheu satta cheu tiin an kuat hna ee ti kha kan ralbawi cheukhat le khi ka va kalnak i miphun dang pawl le an lungfahnak kan chimhmi kha si. Khakha mong ayai pa in timi kha vun ngai ṭhan te hmanh u nu an tlaihhremnak kong pawl hlah bak kha si. Tahchunhnak ah Yankung Hma Ta Re La timi hi sawsawh in kan sak. Sinain Sianram i ti a rak luangmi kha bilu chawngah Karen ram ah a va ti i lawpi ṭah ye ṭha khun. Japan pawl nih Kawlram an rak tuk ruangah compensation liamnak caah mu Sihyoce ah an rak pekmi an rak tuahmi sisawit le chan ah. Cucu Karen pawl le Sian pawl mei pakhat hmanh an ting lo. Rangoon ah hiang kum ha tar ila hla kan sak cucu anu pinge tama pawl tai hin ta anu pinge tama pawl kan thei lo hla kan sak ni pawl hi si nihin chun ral kan tuknak ah dothlannak hla tampi nih kan mipi lungthin tampi ah rian a tuan cu bantukin biazai lei zong nih tampi nan tialmi um rak tial rih ko hihi anu pingia lawng si loin kanmah le kan thiamnak Le kanmah le san kan tlaihnak cio um. Hriamnam ral a tu mi pa he hriamnam a tlaih i cizan a tlai mi lawng ral tuk si lo. Tangka na thawh mi fangkhat te zong he a khon ah cun tampi chua. Rol chuan piak, thlacam piak, ral tuk cu a khat i. America le vawlei cung a ngan bik ralkap nih hin an ralkap American ralkap chung Marine pawl a zei paoh hin 30% hi staff an si facilities a herhmi thilri vialte kuatu thopu pawl an tuan propaganda cheuka cu ralkap an uar nai an ralkap pawl uarnak tampi rian an tuan rih cucu thong min i rian an tuan tikah ral atu mi lawnglawng hi ral tuk hrim si lo ral teinak si lo kan za piteral tu hna usih. U le nau hna, fawi tuk in Pathian thluachuah mah tuan deuh ka chim bantukin fawi tuk in Pathian thluachuah ramdang kan phanh tikah harnak a tongmi taktak min chun ah ramtang i ummi kan khuami hna, kan rammi hna, kan ralkap hna an har taktak khi si. a ruah ding um ti lo. Kan rak theihmi cu Rutia Kabasit movie kan rak zoh tawn. Vietnamese ral kan rak tuk i American le Vietnam ral ni tukmi kong kan zoh tawnmi lawng kan theih. Nihin chun cu kan ram ah a tongmi kha ramdang ummi hrimhrim nih zei kan ti hnga ṭang ṭhan rih hna usih. I soi ding sia cun rak rau. Pasal na sia cun rau. Ramtang ah kal ve ko mah na duh lo cun rak sawh hna ko ral kan tu kan thih tikah pasal nusal nan si cun online lawng na ngam ngam lo i tan lo nan rau kan kal ve cio si nunnak nanmah lawng nunnak a neimi kan nan si lo nunnak kan nei fimthiam nak kan nei si tangka kan kawl kho si tangka professional tangka kan kola dola thong in anga mi kan si ni khata mu kan kal tak si kan rian rak ra u i soi lo nan ngamh taktak i pasal si ahcun ho nan si zong nan kan soi cun dir hna u si ni chun ah i zoh sawsawh caan si ti lo democracy kan ngah hrim lai tangka na thawh lo ahcun na cazin vialte um de na soinak vialte ho na si kha khatin record um dih online kip ah CNF siseh CDF mara lawng si lo CDF hau pauh si na se khikhi na fa na dawt lo zong si nangmah na dawt le na dawt lo na thi ko le na fa na chan na generation ti nun ning ton bia hi vale ton bia tlau kho lo nihin chun cu ra kan tuk mi ah moral lawng si ti lo. Cyber welfare kan timi kan tu rih. Cyber welfare lawng si rih lo in atu ahhin kan ral tukmi hi phun tam ngaingai hi ral kan tu. Morality kan tu hna, cyber in kan tu hna, atu media war kan tu rih.

Cucaah cun online soso in au le chim le tiin mi soi lo ralram tangah CNA CNF na luh theng kan ti lo CDF theng na luh theng kan ti va kal bak ko na duh na ral kawl min ong hai atu mia va kal lo va zau ko mah cun na lung piang ko le e i nawl len caan si lo ral tuk caan si i tuk kanmah le kanmah zong kan i that ko le kan i thua ko le a kan soimi ra kan soi u kan kan i rem lai kan palhnak na ningcang lo in na kan soi i kanmah pumpak le bu organization huat ruang in na soi se cun na in bak le na in hrim le na umnak hrim kan in theih dih ko na nan in bak le mah khat si lo ka bia zong fak pa nan nihin chun cu ral kan tuk lio si kan mah le kan mah karlak zong ah revolution um ha kan i tuk bak hau kan i then bak hau a thot long si long i hlau bak hau ko ramdang um zong ah cu bak cu ral kan tei nak ding pakhat nak si pan hi nak a unity si tha tin kan nei nak ding cu cu si si lo fak no nin ka chim ko in fak ten chim ning zong a chan than chang nan zapi cungah kaa lawm an dothlennak hau kip do ral atu mi le a zuami Bawipa nih thluachuah let in pe hna selaw kan ram hi kanmah kut chungte ah a uk khomi ram si ko seh ti kha Pathian sin nawl buin ka bia ka dongter ka lawm.